Kif intkom? Nilqgħukom għala Silent, l-isfog ta' dawk kollha illi ma jifirħux jaraw iktar Love Island. Imma fl-istess ħin irridu ninfurmawkom illi lbieraħ kien hemm, mhux ilbieraħ insomma issa għaddew xi jumejn tlieta, imma l-koppji temm ġew naqsu għaliex żewġ koppji ħallew iċ-ċans li jaħtfu f'idejhom l-għoxrin elf. U bħalma jiġri dejjem barra meta kellna lil dik kira. Tajjeb? Dik ma ġiet. Iva, ma ġietx għax beżgħet hu. Imma dejjem jiġu hawnhekk u jżuru lit-Teletubi. U l-istess ħajamel Edward illum mat-Teletubi Dominka u anke Joshua. Ah, kemm ħallu. Iva, eh, taf li bdejna, taf li bdejna. Ħallini, għax s-set narax mux fuq il-TV. Ħajġenni, kemm minn gustoz, Edward. Ikkalma, ikkalma.
Dan billi naqdik il-xoffa, meta tamil l-isfel, għasra ah, ġib.
Naħseb pa jkun mxet jagħmel apposta, ma ta' minnu hekk u veru. Ejja minni minni.
Eh. Tiġi naturali. Ed, Inti għadt li kont daqsxejn itqal milli int imma. Kien ha boċċu qabel.
Imma llum Edward mhux boċċu. Mamma mia. Aħ! X'frejk!
Nistgħu nibdew, nibdew, ħalli ma nżommux, ma nżommux, għax nafu li inti workaholic u x'hekk. Yes, thank you, thank you. Int x'ismek? Jien Joshua. U jien Dominka! Aha!
Isma', peress illi ma rbaħtx, tajjeb, u int semmejt li l-pjan tiegħek huwa li tixtieq tirtira int, U kiesaħ, int tirtira l-ġenituri tiegħek ukoll. Eh, mela. Ma kif ħa tagħmel dal-pjan issa? Jew l-20,000 ma kienux parti mill-pjan. Le, le, qatt ma kienu parti mill-pjan, imma eh, we have to find other ways, you know. Selling my body, you, baby. Kem toġobni dil-bicċa, Edward. Jekk tirnexxielek, qalbi, li tirtira 'l ommok, 'il missierek, lilek, irtira lili wkoll għax illi biex nagħmilha din il-biċċa ta' xogħol li nirtira mingħajr idealment ma naħdem. F'idejja, f'idejja. Kieku nintafa' miegħek u mela ma Mela, hemm ġew kontu bħaltin bħal etajiet u int kont wieħed minn dawk li semmejt illi ħassejt daqsxejn id-differenza fl-età. Kif affettwatek?

Kemm int ħelu, ejja, kompli int, ejja. Mela, meta kontu eh, ġattilu jien, inti mizzek. Mela, għasa sikim. Basta tu għed titkellem di U għed najdlek tintilef. Mela, l-axħar ftit momenti fid-dar, tajjeb, isek eh, kont laqwa boyfriend, u veru, ta' kjana, pero aħna nafu bejnietna Li ma kontx qed tħossok mija fil-mija. Allura li mill-verità issa li. Joshua ħa l-għajnejh biss page u nofs jisek.
Għandek missa allura risponda di. Tuħu sew.
Sejt li qed inwek. Veru qabel page u nofs. Mela nerġa' ntansi koħra. Mela, meta ġi ġox u ħadlek lil kjana f'qalbek, vera għetlu ġox kemm għandek?
Naħseb f'qalbi, f'qalbi. Għax, għax, Għax il-ħarsa kienet qisha, eh? Ejja, fil-bidu, fil-bidu għamilna apodini, imma mbagħad sina ħbieb. Ħares lejja waħda kemm ħanaralek qajma xajna għandek. Isma', jien naħseb li mnalla spiċċajt barra x'bejt inħossok li qed tiddejjaq veru popo. Ejja, ejja, konna għamdejja fl-aħħar. Min kien idejqek l-aktar hemm ġew? Ejt il-verità, irrametti kif ngħid. Ħadd, ħadd ma kien idejjaqni.
Jikdeb!
Isma', Isma' inti dejjem tħoss illi smajnik tgħid li kellek xi ħaġa missing għall-kjana. Sibta?
Falissa eh, għaddejjin tajjeb ġviri għedin barra u eh, looking forward to it, you know, ek tiġi l-affarijiet, eh, l-affarijiet imbidlu, imbidlu l-affarijiet. Il-mistoqsija ta' kullħat. Ħatibqa' magħha? Yes, yes, yes. Aħna din barra, żgur, aħna din barra. Jekk tiġi closer and closer, taħseb li mhux qed nindur. Dik fl-interess tagħha din domanda. Joshua, tiħġim ma mbagħad kellimni popo ta' isma'. Issa naqgħu fis-serjetà. Hmm. Intkom ħassejnikom ikelkom naqra graċċ għal Rakel. Għax kif deret hawn bar iskom kontu naqa' gang kontriha. jew le? Fil-bidu iva, imma it was a mistake u, u fil-fatt skużajt ruħi magħha and we cleared the air, ġifieri ħriġna bħala. Anke qalb għamiltilha x'għajtek. Mela għalhekk, għalhekk. U jkollok, ikollok, ikollok, ikollok!
Ma Rakel! Eh, le ma eh, ma nfattux, ma ma kopji. X'intom tgħid? Taħseb li l-votazzjoni li qalgħu lilek u l-kjana kienet ferma? Mhux ħaġa ta' fair u mhux fair. The guys voted with their hearts u and That's all that matters, hu. Issa ġejja dik li suppost għadtlek l-ewwel. Eh. Mela, hemm ġew kontu mħalltin bħala tajiet u int kont wieħed minn dawk illi isek ħassejt naqgħad differenza. Ejja, ejja. Jista' jkun illi affettwatek dil-biċċa xogħol? Le, affettwatni ħafna u ja kont naħseb wieħed mill-iktar Xjuħ? Fil-villa. Matur, mux xie.
Ija, matur, ma it's also age, u fil-fat jinu u kjana nafu li għanna obstacles ehm, dan l-age gap. Dik eh, biex tifhem, meta toħroġ bil-pensjoni, jkun għadha jibdilha fil-għalfieri dak iż-żmien. Jolieħom! Da sekkem żmien. Isma' jien għandek kemm għandek żmien. Xorta tefqa li moħħi int. Hekk jgħid. Isma' fl-aħħar mumenti fid-dar qisek l-aqwa boyfriend kont, però aħna nafu li ma kontx qed tħossok 100%. Isni ġa smajta di.
Allura li mill-verità fuqek? Deja vu. Li mill-verità fuqek? Aha. Li inti hekk jew inti hekk?

Iwieqaf naqa'! Jahasra ħadd ieklu tifel. Darba minnhom ukoll għedt illi your body is bugging you. X'beda jagħmillek your body? X'beda jagħmilli my body? Xejn, hu inħossni naqas komdu mingħajr t-shirt, jew topless imma. Għax dehrt, eh? Imma hekk tħossok.
Hekk tħossok. X'jiġrilek jekk tikol il-burgers int? I blow, tu.
Mela bħali, jien nintefaħ meta nikdem it-salzett. Inti kdimt u t-salzett u xrajnik. Meta ġak binawk ma t-tijasu kienu kemm indannajt, għalix din mux loba imma. Ux, mux għax indannajt, jina kont lest nimur id-dar imma ovvjament fil-moment ħassejt naqas komdu, ma issa rajt, I wish them

u tirraġuna bis-sens fost il-boys li ngħiduha kif inhi l-oħrajn mhux li tant hemm x'tagħżel kollha l ġol ħajt. Ġifieri as such, eh, inti kont il-professur hemm ġew. Dak l-għandi. Min taħseb li ħajat il-pariri issa li inti qiegħed hemm barra? Eh, Mattias. Żgur li le. Mattias, Mattias, Mattias is the, the other big brother. Mattias daqt jiżżewweġ. Mhux għalhekk eh, man of experience. Iwa l-biraħ meli l-pool kollha roses imma insomma. Mela, ma nafx jekk rajt xi bdew jgħidu fuqek in-nies, qrajthom? Rajt naqra.
Miskin, nitolbu għalih mela jqrom. Eh, imma ħafna nies jaħsbu li inti koqgħod tilgħab ħafna l-logħba li wara kollox il-logħba x'inhi li tirbaħ l-20,000 euro. Jiġri mhux li tant rix tajjeb biex tagħmel.
I'm not good at playing the game naħseb. Imma hija xi ħaġa li ddejqek meta kienu jgħidu lek Le, ngħidlek il-verità, the way I put myself out there, kellhom raġuni, no? Għamilt erba' affarijiet li They weren't in my best interest u and I accept it. But I was not playing the game. If I was playing the game, I'm very bad at it. Le, le, you are.
Ħafna, you are, you are.
L-opinjoni tijak imma, min ħajirbaħ? Jien naħseb Enrika u Mattias jihduwa. Naħseb, naħseb jihduwa. Oh, they're, they're too sweet, man. Like... Dak kollox naħseb tista' tmur ġox pissa. Iva tlaq. Ma kelli ftit iktar.
Bur.
Eh. Isma darba minnhom fil-villa ma nafx jekk rajtux dal-moment. Ah. Edward. Għidli, għidli.
Badnik Tnawwar fid-dudu tiegħek.
X'għamilt? Bdejt tilgħab bid-duda, you were like um, You were touching your duda. Ox, oh, touching my duda. Eh, not accidentally, ta' eh. Ah, ah just nirranġa.
Eh, tirranġa bid-dettall imma. Aha, ħazin.
Fil-kas, morru għall-sponsors, ħanna warlek naqra jena. Ejja, għadba.